Fix-xhur li għaddew twaqfet Sfin Malta, il-kumpanija nazzjonali ta' sfin kontemporanju ta' Malta. Il-kumpanija għadha kif nediet l-ewwel staġun tagħha b'erba' premier li jikkonsisti f'erba' żifniet minn erba' korjografi differenti. Matul dan il-premiere ġew ippreżentati xogħlijiet distinti li wrew il-versatilità u d-diversità tal-kumpanija fil-kuntest Ewro-Mediterranju. Il-kumpanija hija mmexxija mid-direttur artistiku Mavin Koo, magħruf bħala żeffien u korjografu ta' fama internazzjonali. One of the things that I'm really doing as a director even in terms of the kinds of works I'm bringing in is really placing a strong emphasis on the dancing

appropriate for the kinds of aims and goals that this company has in being the Malta National Contemporary Dance Company. Il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin hija magħmula minn tmien żeffiena li ntgħażlu minn aktar minn 700 żeffiena oħra sabiex jiffurmaw parti minn Żfin Malta. Minn fost dawn intgħażlu erba' żeffiena Maltin, tliet Franċiżi u żeffien Grieg. Hemm ukoll żewġ żeffiena apprentisti Maltin. Aħna qegħdin maqsumin kważi kważi bl-eżatt fin-nofs, Maltin u barranin, imma kulħadd kulħadd imur tajjeb ma' xulxin. Aħna jkollna challenges Bħal kull tip ta' xogħol, jiġifieri xi ħadd iqum mill-bajda mdawra xi darba. Imma aħna nafu, all right, inħalluh illum, inħalluh jagħmel li jrid u aħna nkomplu, imma meta jkun il-ħin għax-xogħol kulħadd ehm, jaqdef l-istess ammont. Dik importanti ħafna. Ma nittollerawx nies li fl-istudios jew fir-rehearsals ikunu xi dinja oħra, aħna rridu nkunu ehm, grupp, ensemble, flimkien, naħnu flimkien, nissaportjaw lil xulxin. Part of being Maltese is about being European and it's being Euro-Mediterranean. Um, so it's important not to be exclusive in our thinking of what a Maltese identity is.

The Maltese Identity.
L-għan tagħhom huwa li jiżviluppaw identità artistika li hija rilevanti għall-preżent tal-Maltin f'kuntest Ewro-Mediterranju, billi jinkoraġġixxu xogħol ġdid li jinħoloq Malta. The company has to work very hard to develop very specific programs that go out to the community, that goes to the villages. It's very important for us to do this because essentially

will engage.
Kellimna lil Florinda Camilleri, waħda mit-tmien żeffiena. Aħna nibdew il-klassi tal-ballet xi l-għaxra u kwart, imma dejjem niġu kmieni nippreparaw eh, l-ilbies, ikollna naqra eżerċizzji individwali kulħadd għandu xi sore points li jrid jaħdem fuqhom. U aħna nagħmlu forsi nofsija naħdmu ftit ftit dawn l-eżerċizzji. Għad ikollna klassi ta' sija u nofs tal-bale, ehm, mhux bale tipiku ġifieri naqra fuq il-kontemporanju biex ikollna dak it-training vast ħafna. Wara l-klassi tal-balè ikollna l-improvisation sessions, għaxar minuti kollox, ma jgħinuna ħafna biex inżommu moħħna friski peress li nitgħallmu eh, il-koreografiji u dejjem naħdmu palissa fuq l-istess eh, set ta' koreografiji. Tajjeb għalina li dejjem naħdmu u ikollna dak ir-riċerka tagħna tal-isfin. Nagħmlu siegħa u nofs għaddijin, konna break siegħa u nofs għaddijin, aħna dejjem naħdmu u naħdmu u naħdmu fuq il-koreografiji li qed nippreparaw ehm, għax-shows u għat-tour. din il-ħajja hija sfida waħda kbira immens. Aħna rridu nkunu ddedikati 150 per cent, ġifieri minn sekonda li nqumu filgħodu sa flaxija ġisimna u maħna qiegħed fuq dan ix-xogħol. Konna ħafna sagrifiċċji wkoll, pereżempju jien nqum kważi tliet sigħat qabel ma nasal hawnhekk biex nieħu breakfast, nipprepara l-affarijiet, naqra, nżomm moħħi frisk. Hemm ħafna affarijiet minn barra l-istudio li naħdmu fuqhom. Sodisfazzjonijiet huma kbar ukoll għax meta jkollok l-isfin ġewwa fik